Сизгәнсездер, без чыгарышларны сирәгрәк чыгара башладык. Ул күбрәк минем гаеп. Рәдиф не виновен. Гаепсез. Ул гаепсез. Рәдиф не виновен.
Шулай да бу чыгарылышны ясарга булдык, чөнки шактый гына э, вирус белән бәйле булмаган һәм безгә татарларга турдан-туры караган хәбәрләр шактый булды. Ниһаять, Әйе. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Ә, Беренче хәбәр ул ә, шундый лайт, җиңел хәбәр. ә, Татар теле маскасы чыкты. Мгм. Татар теленә багышланган, татар сүзлегенә багышланган. Битлеге. Әйе. Ә, Инстаграмда Әйе. хәзер битлекләр бик популяр тема. Мгм. Ә, Мин хәтерлим әле ә, Айсылу Лерон ясаган иде Татарстан
картасын байрагы белән. Аны кулланганнар иде, ләкин чын бомба чирле маска булды ул, яхшы мәгънәдә вирусны. Азат Кашапов аны ясады. Һәм син анда Яндекс тәрҗемәче өстеңдә. Сиңа бирә рус сүзен һәм син аны шушы 15 секунд эчендә тәрҗемә итеп өлгерергә тиеш. Өлгермәсәң, ул маска сиңа аның тәрҗемәсен әйтеп бирә. Әйе, һәм без Азатны чакырырга идек, һәм ул хәзер аңлатыр, нигә ул аны гомумән эшләде. Шундый сорау, маска буенча, инде менә син шундый маска уйлап чыгардың, бөтен минем дусларым, хәтта рус дусларым үзен тикшерә башлады, мин бераз беренчедән белдем, кайбер рус дусларым Кайбер сүзләрне белә икән, хәтта шатланар иде. Вот син дигән нәтиҗәгә килдем беренчедән. Сезгә нидер ниндер претензияләр сиңа кеше яздымы, мондый сүзләр бирергә бергә тиеш түгелме, яисә кемдер рәхмәтләр дип җаудырдымы сиңа киресенчә? Юк, претензияләр менә булмадыдыр инде. Киресенчә монда рәхмәтләр һәм дә булса маска бик кызыклы дигән отзывлар ишеттем һәм миңа директка яздылар инде. Кемдер Мондый тестларны мәктәптә укыган укучылар шундый шундый формада тестлар үтергә тиеш дип мондый безнең хәл вирус булган чакта үтергә тиеш дип шундый отзывларда булды. Шундый яхшы отзыв гына инде. Син гүбән бу сүзләрне кайдан алдың? Нинди бер теге сүзлекне алдыңмы, ничек дә җыепмы? Мин нинди логика булды монда? 70-80% без гомумән гади тормышта куллана торган сүзләрне керттем бу сүзлеккә һәм инде бер егерме утыз процент ниндер миңа калса кыенрак сүзләрне мәсәлән анда экономика икътисад дигән шундыйрак сүзләрне мин мәсәлән белә идем кебек ләкин онытканмын бәлки бәлки белмәгәнмендер шундый сүзләрне дә кертергә тырыштым инде Мин аңламыйча, син бу масканы бер 2-3 көндә уйлап чыгардың, әйеме? Әйе, бик тиз. Ә элек булдымы син башка маскалар нидер? Юк, беренче маска булды. Ничектер күр... Юк, булды. Бер... Э, мин маскадан шөгыльләнә башладым. Менә шул кичә бер ай булгандыр инде. Э, маскаларны ясый башладым. Э, Spark AR дигән программада үземне сынап карадым да. Аннан соң якут телендә мондый масканы күрдем беренчедән. Аннан соң әйтәм, нигә татар телендә юк әле дип уйладым да. Бер генә көн, аннан соң икенче көндә инде ясарга тотындым. тотындым. Гомумән, э, ну, хәзер бар инде бренди мода, кеше әйтә, менә маскалар, белмим анда, иң алдынгы әйбер инде, кеше яшьләргә алышый. Ләкин менә мин маскаларны карыйм анда, яисә син нинди өч, менә өч почмаклар анда, түбәтәйләр анда, белмим, кемдә байраклар. Э, Сиңа нинди гомумән маска тагын җитми? Бу маскалар белән канәгатьме син гомумән? Яисә бу инде бер көлке кебек, без хәбәт шул әйбергә кайтабыз. Син һаман бу Син татар маскаларын турында сөйлисеңме? Татар маскалары турында, әлбәттә. Юк, татар маскаларының монда разрабатывать разрабатывать монда непаханное поле. Монда куда ни тыкни, монда татар теленә тәрҗемә итте маскаларны һәм яса дигән. Ну, ничек канәгать түгел, күп масканы ясап була тагын. Һәм дә булса Монда өстәп әйткәндә, бу масклар минемчә миңа калса бик тә удобный, яхшы инструмент, чтобы изучать язык, мне кажется. Ае. Ну теге Instagram, яшьләр Instagramында маскалны кулланасың теге шаярып кына. Аннан соң шаярып, шаярып, шуннан шул шаярудан берничә сүздә өйрәнеп китәсең. Син шул 200 ме, 300 ме кеше карый, тоже шулай ук шаярып, Үзеңне сынап карыйлар да белемнәрең арта дигән сүз инде. Статистика бармы санамы син ничәмә? Әйе, менә бүгенге көндә 5 миллионнан күбрәк показов һәм дә булса 600 мең кеше бу маскны кулланган. Мәсәлән, мин 3 тапкыр куллана алам, син дә беренче тапкыр. Шулай итеп өстәп-өстәп 600 мең булып чыга. 600 мең кеше, 5 миллион тапкыр. Ну, 600 мең тапкыр. Кешесе, мәсәлән, әзрәк тә дим, әйтәм, ну бу 200 мең булса, 300 мең булса, кеше кулланган бу масканы. Һәм 5 миллион Ага. тапкыр Мин караган. нәрсә игътибар бирдем, менә кайбер кеше аны теге, ну, безнең дәрәҗәне күтәрә икән. Мәсәлән, Дамир Фатахов инде ул яшьләр министры. Иә. Менә карагыз, мин дә татар телен беләм дип инде. Без онытмагыз мин татар икәнлеген. Син мондай берни сиздеңме гомумән? Кеше менә кемдер әйтә, мин аңгыра инде, әйе, мин белмим, шәфәкъ Сүзен беркайчан диде. Әйе. Мин тәрҗемә Син итә белә алмыйм. идегмсең?
Беләсең анда бер проблема, кеше бит гаятә татарча сөйләшә. Әйе. Ул татар үз телендә сөйләшми. Кешедән, ну, инглиз, инглиз кешедән сорасам, а, what is will be, you know, marketing, Әһә. русча, ул әйтер, мин I don't белмим, know, ди. ул куллана гына, маркетинг, ул сүзе үзендә барлыкка килә имин. Ну. Теге татар сүзлек аша ул өйрәнмәгән ул, мин беләм, мәсәлән, ярар. Әһә. А, булмадымы шундай белән, теге, менә мин дәрәҗәле кеше, мин оттым, ди миндә, ә менә мин бернәрсә белмим. Юк, әйтим нәрсәне, менә синең сорауны дөрес аңласам, ничек дип җавап бирә алам? Ә, нәрсәгә бу маска шулай итеп, ну, русча әйткәндә инде зашла. Күпкә күпшегә э, нигә просмотрларга таралды. Э, чөнки безнең татарларның шундый черта бар, что без э, горурланабыз без татар икәнендә. Һәм монда икенче черта, что без татар телен оныттык. Менә шул ике пересечениесендә, шул ике факт пересечениесендә бу масканы кеше куллана да һәм горурлана ул татар телен белә дип. Һәм менә алданрак әйткәнем сиңа 70-80% э, гади сүзләр дип. Ә нәрсәгә шулай итеп күп гади сүзләрне кулландым мин? Чөнки кешеләр бик кыен булса, ул теге өч тапкыр неправильно, неправильно, неправильно дип чыкса, ул теге мин совсем аңгыра дип бу масканы вообще не выложит үзенә. Ә ике өч тапкыр дөрес, мәсәлән, бер тапкыр анда э, хата э, төшердем. Ул ике тапкыр дөрес, мин нормально татар телен беләм дип Бу сторисларны үзенә кертә. Ай, чарай, менә карагыз, менә мин тизат. Әйе, мин татар телен.
Тизат сүзен белмим инде, ну кем белә сезнең арагызда. Әйе, ну шул, ну кашыкны анда аш бүлмәсен беләм. Менә шул үземнән горурланам, мин татар кешесе дип үзенең сторисына чыгара. Мин аңламыйм, чын бу масканың бер монетизация булмый дип. Ну, монетизация юк. турысынча монетизация бул- булмый монда. Подписчиктан гына э, этот, Арттыра. прибавил артты миңа. Бер 300-400 подписчик арткан микән. Ага. Шул тирәс инде бик күп түгел, Мгм. ләкин теге хотя бы шулар. Инде башка идеялар бармы сиңа? Ну кара, менә күптән Я түгел исә менә. син хәзер теге
Ни менә син йолдыз әйтәсең. кебек шулай чалкалап утырасың дидем булганда. Юк, менә шын- дөресен әйткәндә, берничә көн мин э, шул теге Үземнән даже горурлана башладым, әйтәм, берничә миллион җыйды бу маска. Әйе. То, что ну, нормально, бер кашында маска эшләгән юк, монда берничә миллион, то, ничего что так яхшы. А, аннан соң Чувашия маскасын разрабатывать итәргә заказ килде. Син менә монетизация турында әйтәсең. Тулысынча тулы э, менә бу туры монетизация юк, ләкин кешеләр күрә дә. Аннан соң миңа да шундый ук м, яки шундый ук түгел, яки икенче икенче ике- ик- икенче төрле маска а, ясале дип Заказлар килә дә, мин шулай итеп ясый алам. Шәп, шәп. Мәсәлән, менә шул әйтәм, әйтәм чувашларга ясадым бер масканы һәм дә булса Башкортстаннан килгән и заказ, анда заказчик слетел. Һәм менә көтәм, яңа заказчик була микән, булмый микән? Булмаса, үземә генә загружу. Һәм дә вообще идея бар э, бу э, юнәлештә продолжать работать и малые языки России, Ай, кечкенәрәк телләрне э, ясарга үземнең Инстаграмга. ай. Ник бу татар теле белән э, Булды. Нигә чуваш теле белән, башкорт теле белән, икенче телләр белән э, ясамаска шундый гына нәрсәне? Димәк, бу буртар дип Ну, ничектер, ми- мин, мин, миңа калса, бу э, ми- более-менее ничектер булышу кебек. Ае, Минем өчен бик кыен түгел, ә кешеләр өчен э, алар үз телләрен хәтеренә төшерә. сына бала инде. Иә, ничек сына бала, ми- миңа калса, бу яхшы шундый әйбер. Э, Үзен Син сөйләс- кулландыңмы?
Мин кулландым беренче, мин карадым, ну вот мин беләм, беләм, беләм, все, тамам китте инде. То есть миңа бик шитер ул. Син аны Инстаграмга салдымы? Мин бер, бер ике тапкыр чыгардым. Менә минемчә шул бит әле бер, анда теге үзеңне сынау түгел, ә менә именно Башкаларга парагыз күрсәтергә.
әле. Э, миңа мин кызык, миңа кызыктырды, мен башка кешеләрне күзәтү инде. Ничә миңа үземне турында карарга. Миңа кызыктырды, мәсәлән, теге теге урыс кешеләре каякта чыгаралар, мин дә беләм дип инде, именно. Синең музыкант Баяру.
Ай, Байрон да утырган, Байдар ул Алтай кызы бит инде. Уйлаган иде, Алтай теле белән татар теле арасында аерма зур юк дип инде. Чөнки, ну, чынлап та күп уртаклыклар, ләкин утрал бер сүз дә туры килми. Әйе, әйе. Ярар дип инде. Шуңа күрә... Чөнки анда Мгм. борынгы сүзләр генә уртак безнең. Әйе. Ә менә хәзерге вакытта кулланыла торган сүзләр күбесен теге Мгм. уртаклык юк бездә азрак. Һәм миңа нәрсә ошады, гомумән, мин аңлавымча, маскаларны эшләү ул бик, ну, җиңел әйбер, анда ниндидер бер Программа, әйе, аны ничектер үзең аңласаң, чыгарып була инде, әйеме? Әгәр дә инде, минемчә, күп кешегә моны сынап карарга кирәк. Ничектер күпчелек кеше инде мемнар ясый, дәвам итә. Бездә 2005 ел кебек инде. Шул көлү, көлү, көлү, көлү, әйеме, теге без шундый, без тегендий. Ә, Минемчә, ничектер башка дәрәҗәгә күтәрергә кирәк. Минемчә, менә бу маскалар алар инде бер яңа дәрәҗә бирәләр сиңа. Чөнки моны үзең карап утырасың да, хотя бы бер биш сүз беләсең инде анда яңасын, әйеме? Үзең Әйе. өчен. Ну, популяштрүнең э, Әйе. бер ысулы. Әйе. Һәм миңа нәрсә ошады, Азатның э, комментариясендә, димәк, ул башка телләргә булыша. Һәм мин ике көн элек күрдем, э, Булат Шәйми э, үзен чуваш телендә сынап караган иде. Мгм. Һәм миңа шаккатмалы булды. Ул, э, әлбәттә, Булат ул чуваш телен әз, э, э, азмы күпме теге белә. Мгм. Э, һәм аның аңа килгән сүзләр Мин дә отып бардым. Димәк, мин татарчасын башта инде күз алдына китерәм. Һәм чуашчалаштырыбрак әйтсәм, һәм шул сүз килеп чыга. Миңа гаҗәп булды, ә, чуаш теле ул бөтенләй теге бездән бик каты аерыла бит. Алар сөйләшкәнне мин ишеткән бар үз телләрендә. Һәм бер-ике блогерлар артыннан карап барам. Һәм анда ә, берни аңлашылмый. Бәлки алар тиз сөйләшәләрдер. Бик аз әйбер аңлашыла. Ну син удмурт теле белгән белгече кебек. Мин менә сез берничә көннәре караган идем менә удмурт телен яки чуаш телен караганда, син гәрдем сен тәрҗемә итәсең анда русча фикерләп бераз. Сен дә бернәрсә аңламыйсың. Әгәр син бу сүзгә калыйсың, бу типа төрекчә Ләкин башка сүзләр ничектер карыйсың, менә бар логикасы, Бар, мантыгы бар. бар аның Менә дип. монда да шулай Яны булды. ничек тә Әйе. үзләште, бик тиз үзләште. үзләшә Аерым башлыйсың. сүзне искә төшереп була. Әйе. Димәк, э, минем кебек чуашча сөйләшә белмәгән кешеләр дә ул сүзләрне таныды һәм аның теге тамырын аңлады. Мгм. Э, Менә шуны әйтмәкче идем. Э, Димәк, Азатка афәрин, чөнки ул башка милләтләргә дә ярдәм итә, ул ничектер, ничек әйтим, безнең шулай ук бер миссия, бер-беребез белән шундый яңа тапкан әйберләр белән бүлешү.
Иң яхшы бүләк ул сүзлек. Әйе. Икенче яң. Китап. Икенче яңалык. Мин үзем искә төшерәм. Нинди икенче яңалык безнең? Шундый Ә. позитивмы ул? Позитив түгелме? Кара, икенче яңалык. Безнең м, оптимизация, Әйе.
ә, бар татаризация, Әйе. ә бар татаризациягә каршы сүз ул оптимизация. Мгм. Ә, мин үземә бик э, якын сүз бу. Чөнки конгресста эшли башлаганда, белмим, син беләсеңме ул әйберне, мин шөгыльләнә башлаган идем оптимизация мәсьәләсе белән. Мин оптимизацияләүче кеше түгел идем, ләкин анда мәктәпләрне ябалар иде бик каты. Оптимизациягә беренче чиратта аз комплектлы татар мәктәпләре эләгәләр иде. Кстати, ул вакытта мин шаккаткан идем, чувашлар да әйтәләр иде, менә бу Чувашларга да каршы сәясәт, чөнки чуваш шул ук мантыйк белән чуваш мәктәпләрен дә ябалар иде. Һәм инде бу очрак без йөри идек районнарга чыгып, халык белән күреш очрашып, кайсыдыр мәктәпләрне саклап калырга килеп саклап калып булды. Ләкин ничектер менә хәзер оптимизация ул чынбарлыгында. Ләкин безгә әйтәләр, бу централизация, кушылу, зур структурага керү, шул әйбер итеп аңлаталар, шул ук оптимизацияне. Ә без менә татар факультеты буенча беләбез, ул һичшиксез бу структураның бетүенә, шиңүенә китерә. Һәм төп яңалык монда ул тарих институты булды. Димәк, нәкъ Татарстан Республикасының 100 еллыгы көнендә игълан итте Рафаэль абый Хәкимов аны. Ну хәбәр бирде инде. Хәбәр әйт, хәбәр әйтте, димәк шундый карар бар. Бар дип. Әйе, Кабминда ул әзерләнә, хөкүмәттә димәк әзерләгәннәр аны. Аларны Фәннәр академиясенә кушу. Кушу. Һәм петицияләр җыелды чит илдән. Без петицияләрне тараттык, үзебез әз генә өлеш керттек. Чит илдән күп галимнәр алар белән хезмәттәшлек иткән мөрәҗәгать иттеләр президентка һәм хәзер менә кичә генә хәбәр чыкты димәк фәнни җитәкче булып Рафаэль Хакимов кала һәм аның урынбасары безнең бистәләр буенча фикердәш без аның фән фән эшләренә нигезләнеп эш иткән китаплары радик Сәлимов. Ул хәзер Салихов. Ой, гафу.
Салихов. Радик Салихов тарих институтының җитәкчесе булды. Менә мине нәрсә гаҗәпләндерде бу әйбердә, димәк, Рафаэль Хакимов ул элекеге Минтимер Шәриповичның киңәшчесе. Ну, гомумән, ул ТСРны без хәзер, ну, без әйтәбез инде, республика Татарстан Республикасының 100 еллыгы дип хәйт итәбез инде. Шулай итик. Куштырныкларда кайвак аңлыйбыз инде ул республика хабыз 20 яшь кенә. Ләкин республика төшүче кеше берсе Рафаэль Файрабай Хәким. үзе, әйе, һәм менә шул ук көнне. Минем мин монда минемчә Рафаэль просто ул вакытны көткәндер, бәлки ул алданрак та белгәндер. Чөнки беренчедән э, Рафаэль был шул зур сәясәтче. Әйе, аңа юкка гына мондый институтны бирмәгәннәр. Бу институт фән институты гына түгел. Бу иман шундый сәяси бер институт, әйе, ул шундый бер шундый теге суверенитетның бер э, шундый бер хәзинәсе кебек инде менә бизнеска калды безгә Нәтиҗәсе нәтиҗәсе суверенитет. әйе һәм ничектер менә ул меркион махсус рәвештә чыгаргандыр бәлкем ялгышамдыр ләкин Мгм. э, Хәер күренә белсен. хәе күренә инде ул шундый теге ул әйтә бит мин инде карт әйе минем инде теге көчем дә җитми инде әйе көч- һәм менә э, без беләбез белгән идек февраль аендамы инде бу сүзләр барлыкка килде менә э, кем булачак әйе балчылыгы булачак дип инде һәм мин аңламыйча бөтен менә бу Кушчылылар оптимизация менә шул урын өчен көрәш. Әйеме, нәтиҗәдә һәм менә Рафаэль үзен күрсәтте чын сәясәтче итеп, аны махсус урынлы рәвештә чыгарды. Вакытында. Вакытында кешеләр җыелды. Әйеме, ул күрсәтте, чынлап та сез узнаваз, безнең институт беркемгә кирәк түгел, без. Карале, мин аптырыйм,
Рафаэль абыйның вакытын сайлауга түгел, ә мин аптырыйм, ничек Рафаэль абый, бу бит инде бездә бит шалтырап, бер шалтырату белән чишелә торган хәлләр аңа туры килде ничектер шулай публично э, бу әйберләрне э, чишергә. Э, минемчә, тарих институтына менә минем бер генә теләк, әйбәт булыр иде алар белән тарихи подкаст ясарга һәм гомумән шундый ачык проектлар научпоп фәнни-популяр проектларны күп итеп чыгарсыннар иде. Чөнки без аларның чыгарган китапларын менә бик күп кеше кереп карый икән. Без Зилә белән сөйләшкән идек, аларның сәхифәсендә күп кеше карый. Һәм ә видеоларны без беләбез, миллион, 1 миллион 800 мең кеше караган. Ә, татар тарихы 15 минутта татар тарихын һәм андый видеолар подкастлар менә шундый форматлар медиа форматлар алар күп булсын иде һәм ә, менә хәзер радик ә, салихов ул килә җитәкче булып һәм мин уйлыйм ә, аларга аларның менә Кадерен аңладылар публичностьның. Чөнки публичный булганда сине теге кеше дә аңлый, сине якларга да әзер. Ә әгәр дә син шундый ябылып ятсаң теге үз эчеңдә, ә, кушып куерлар иде дә, белми дә калырсың. Ә Ябылдыйсың. менә ул публичность шул, ә, ниндидер медиа форматларда чагылсын иде, аларга менә шул якка үсергә Менә телим. бүген искә төште, бүген кемдер җы- чыгарды, э, минем яраткан, э, фән кешесе инде Лилия Габдрафикова. Габдрафикова ул теге татар буржуазиясе турында монография чыгарга инде минем өчен бик яраткан китап ул. Ничек татарлар яшәгәннәр, ничек күңел ачканнар. Хәзер ул теге Яндекс.Дзенда блог алып бара. А, мин укыдым аны. Э, Ә ничек атала аның? Э? Без сылтама җибәрербез.
Без барып күрербез, кушылыгыз, чөнки анда чылап та ничектер күрәсез теге кеше бит инде кайвакытта әйтә, менә без бөек татарлар фәлән төгән инде һәм Минем өчен кайвакытта ул теге ничек тә аллергия кебек инде. Киресенчә. Әйе, мин гади кеше. Кире эффект. Гади кешенең тормышын күрү беләсендә, менә Лилия апа инде ул Лилия ханым ул ничек тә бик кызыксын. Төрле әйбер турында сөйли инде. Татарлар сыр ашаганнармы? Исән татар велосипедларда йөргәннәр. Сыр ашаганнар. Әйе.
Йор исән. Ә велосипедта йөргәннәр шуларны да сөйли. Әйе, ну төрле әйберләр инде.
Тукта, тагын тагын бер оптимизация. Менә мин кешеләрне чакырам шул петициягә кул куерга. Безнең татар нәшрияты, татар китабы нәшриятын кушмакчылы кушырга уйлыйлар Татмедиага. Мин ике якны да аңлыйм. Менә теге аларның хәленә керсән инде. Ләкин минемчә ул һичшиксез
Алар бик төрле оешмалар. Әйе, сүрелүгә генә китереләчәк татар китап нәшриятының. Алар менә Шушындый катлаулы дөньяда ничектер үз эшләрен алып баралар, чын, дөресен генә әйткәндә. Без аларны теге тәнкыйтькә дә, ну, менә аудиокитаплары чыкты, күпме Әйе. таралды. Ә, Алар әфәриннәр теге эшлиләр бертуктаусыз. Ә, Аларга да телибез менә ә, тарих институты юлы белән барып, ә, ни, ә, үз мөстәкыйльлеген ә, якласыннар иде. Бер атна чамасы инде китап нәшрияты

Икенчедән, һәрбер реорганизация, һәрбер кушылу, шушындый оптимизация дип атала бит инде ул, әйме, оптимизация максатларында бу эшне башкармакчы булалар бит. Һәрбер оптимизация ул кешеләрне кыскартуга китерә. Монда

алып кайта дипломнар, безнең эшебезне күрәләр, безнең эшебезне бәялиләр. Аннан соң китап нәшрияты федераль грантларда катнаша. Ул, әлбәттә, республика күләмендә зур суммалар түгел инде. Ярты миллион булырга мөмкин түгелме? Ләкин бу үзе дә китап нәшриятының статусына тәэсир итә торган әйбер. Без китапны чыгарабыз, анда язылган була, әйтик, мәсәлән, федераль агентлык ярдәме белән чыгарылган дип әйтте. Үзеннән үзе ничек тә әйбәтрәк, ничек тә сыйфатлырак итеп ясарга тырышасың. Аннары соң дәреслекләр мәсьәләсе. Без дәреслекләр чыгару хокукын югалтабыз. Бу ничек? Һәрбер нәшер Әдәбият, дәреслек бастыручылар исемлегенә кергән, федераль исемлеккә кергән, ул исемлекне Россия фән һәм мәгариф министрлыгы раслый. Аны раслыйлар, я ике елга бер мәртәбә булырга мөмкин, я өч елга бер мәртәбә булырга мөмкин. Ул син заявка бирдең дә раслап куйдылар дигән сүз түгел. Ә без үзебезнең мөстәкыйльлегебезне югалтабыз икән, юридик зат булудан туктыйбыз икән, Без шундук әлеге исемлектән чыгып очачакбыз. Һәм монда күпмедер вакыт кирәк булачак Татмедиа эгидасы астында ул исемлеккә керер өчен. Без бер ел буена дәреслек чыгара алмаска мөмкинбез, ике ел буена чыгара алмаска мөмкинбез, әйме? Без бит белмибез, кайчан теге Советның җыеласын. Һәм шул вакытта Мәгариф министрлыгына барыбер дәреслекләр бастырырга кирәк. Һәм без бастыра торган дәреслекләрне башка нәшриятлар алып бастырырга мөмкин. Моның өчен алар просвещение нәшриятыннан мәсәлән яки драфадан лицензия сатып алалар да эшлиләр һәм безнең авторларыбыз да китергә мөмкин чөнки безнең авторларыбыз тәрҗемәчеләребез алар татарстанда санаулы гына кешеләр шул ук кешеләр без алардан да колак кагабыз дигән сүз һәм инде әгәр Башка нәшриятлар шөгыльләнә башлады икән, алар тәрҗемәчеләр белән дә договорлар төзеп куялар, әйме? Һәм алар ул эшләрен дәвам итәчәкләр инде. Монда китап нәшрияты киредән килеп кысыла алмаячак бу эшкә. Монысы да бар. Менә татар теле дәреслекләрен бит безнең Мәгариф вакыт нәшрияты да чыгара. Хәтер нәшрияты да дәреслекләр чыгара иде, Татар мультфильм да чыгара иде. Дәреслек чыгаручы оешмалар алар аз түгел, алар бар.

Ой, сынавын санадым бугай. Менә шушы әйберләр инде безне куркыткан проблемалар шушылар. Һәм әлбәттә, тагын бер иң мөһим әйбер бар, ул да булса язучыларның каләм хакы мәсьәләсе. Газета-журналлар Татмедиа акционерлык җәмгыятенә берләшкәчтен ул берләшү бәлки кирәк тә булгандыр ул вакытта, әйме? Ләкин Авторларга түләнә торган, журналистларга түләнә торган хезмәт хакы бик каты төшкән иде. Без инде шулай ук монда оптимизацияләр көтелгәч, оптимизацияләрне ничек эшлисең инде ул, чыгымнарны экономияләү хисабына тормышка ашырыла алыймы? Ул кыскартулар булырга мөмкин, ул башка төрле чыгымнарны экономияләү булырга мөмкин, әмма ул, әйтик, мәсәлән, аренда хакларын экономияләү, гонорарны экономияләү, художникларга, рәссамнарга каләм хакын экономияләү хисабына башкарылырга мөмкин. Һәм менә шушы әйберләр безнең тормышка аша башласа, безнең татар әдәбияты утырып калачак урынында. Менә без хәзер нәшриятта эшлибез, әйме? Элек нәшриятка килә торган хезмәтләр бишәр ел, алтышар ел буена чират көтеп яткан. Ни өчен? Чөнки ул вакытта бик күп булган. Ә быел чыгарасы әсәрләрне карасаң, без шактый әйберне киредән чыгарабыз. Әйтик, мәсәлән, Фатыйх Әмирхан, әйме? Хәсән Туфан, әйтик, мәсәлән, әйме?

күргәзмә ачты. Ул атала Забулачная республика дип. Ул аларның берничәсен э, күрсәткән иде Фейсбугында һәм Ютубка. Ләкин э, үз күзең белән карап, зур форматта э, иллюстрацияләр кара, ул бөтенләй башка шундый хис тудыра. Һәм бик әйбәт менә миңа нәрсәсе белән ошады ул. Тайсырның 100 еллыгы ул гел шундый ниндидер дәүләт дәрәҗәсендә шундый, беләсезме, ничектер җансыз Әйе, теге. чаралар белән бәйле. Анда ирония җитми, Дику- юмор җит- юмор ю- җитми, ю- халыкчанлык җитми инде, әйе, теге. Әйе, әйе, әйе. Ә монда ә, ул һичшиксез ул аны өсти, Мгм. ә, чөнки аның үз карашы анда чагылдырган һәм ул аны ниндидер шундый ә, әйтәләр бит теге мафиялар булган Чикаго вакыты. Ну, ул анда ничек- кушты теге. Билки Гетсби. Ну, әгәр дә татар тарихы бераз теге башкача юл белән барса, дип инде ул Нэп белән кушты анда, Нэп теге образлары анда, беләсезме, теге Ильфи Петровта булган, Ә. Китапларда, менә утызынчы елларда булган шундый әйберләр, анда бераз. Образлар. Әйе, Франциядагы теге егерменче, утызынчы еллар образлар. Богемалар. Әйе, анда менә күренә инде кайда нәрсә алынган. Һәм ничек тә ул бик табигый рәвештә менә бу теге татар мотивларын, теге сурәтләрен ничектер менә, ну, хатын-кыз образы, ләкин утызынчы елларда, әйеме, теге модасына ияреп анда калфак ләкин ам анда шундый ук теге макияж мәсәлән Әйе, әйе. Исә и- чик тел бик кызыксындыра һәм миңа мич- чик тел гаҗәп ну э, шатландырды болай берне без үзебез тәкъдим итмәдек әйе аны үзе дә кешеләр үзләре таптылар да Күреп. чыгдырдылар менә кабан күленә ул инде бер ай буе булачактыр аңламыйчамы Теләге. Дөресен әйткәндә, ул көтелмәгәнчә бер ни булып чыкты, шундый бер ысул булып чыкты дип әйтәсем килә. Э, Ягъни монда бик күп факторлар бергә тоташты. Тарих та, минем тәҗрибә дә бераз гына мәсьәләгә икенче яктан карарга тырыш, тырышып, тырышып каралды. Шуңа күрә ул шундый бер генә фактордан торды дип әйтеп булмый. Бәлки гомерем буе шуңа килгәнмендер дип тә әйтергә буладыр дип уйлыйм. Әй, рәссам карауга тәтә инде. Гомере буе нәрсәгәдер килгәндер, килгәндер, ана килә. Юк, юк, монда, монда Анда гомерем буе дип әйтү, кешенең гомере ул бик шундый катлаулы мәсьәлә, ләкин бу әйберне мин 20-30 ел элек эшли алмас идем дип уйлыйм.
А, ну кара, мәсәлән, без беләбез инде кайбер кеше хәтта аңламый аның исеме нәрсәгә шундый аллюзия инде, әйме? Син моны ничек атып, ну, кадәр дә әйтә бит, әгәр дә ничек булса иде дип инде, менә әгәр дә тормыш башкача барса иде, итеп аңлатып була бу күргәзмәнең төп идеясын. Яисә бу чынлап та фантазия гынамы?
Җегетләр, монда бер шундый мәсьәлә мәсьәлә күтәрергә кирәк. Безнең халкыбыз ул күпмедер дәрәҗәдә империянең ишегалдында бикләнеп калган халык. Ягъни гасырлар буе ул ефәк юлында утырып, дөнья белән аралашкан милләт. Ә соңгы 300-400 елда без менә шушы үзебезнең мөхиттә бикләнеп, читкә чыга алмый калган милләт. Шуңа күрә бездәге безнең халык э, дөнья җәмәгатьчелеге дөнья халыклары э, үткән юлны үтә алмады һәм дөньяда үткән процесслардан читтә калды бездә һәрбер вакыйга шушы империя призмасы аша күзаллана һәм э, ничек дип әйтим аңа бәяләмә бирелә ягъни Екатерина заманасы, гасыр башында Николай патша заманасы һәм татарлар шушы мөхиттә, аннары совет чоры һәм татар халкының анда урыны. Бездә халык, безнең халык бер кайчан да аерым ничек дип әйтим, тарих субъекты буларак күз алынмады. Шуңа күрә минем фикеремчә, безнең альтернатив ниндидер бер халкыбызның альтернатив параллель мөхитен булдыру вакыты җитте дип уйлыйсың э, дип уйлыйм ягъни безнең халкыбыз шушы Ауропа мәдәнияте хәтта тудырырлык мәдәният тудырырга сәләтле булганмы юкмы минемчә булган чөнки безнең халык беркайчан да бикләнмәгән Ә бикләнгән халыкларның мисаллары бик күп. Без һәр вакытта яңалыкка омтылдык. Безнең тарихта ислам дине дә ул күбрәк гомуми ислам кешелек исламы түгел, ә менә татар халкы шушы ислам дин аркылы үзенең яшәеш мөхитен булдырды, үзенең гореф-гадәтләрен булдырды. Шуңа күрә хәзерге көнне хәзерге көндә татар халкының бөтен дөнья күләмендәге исламга тартылу да ул бераз гына ничектер диссонанс тудыра бер яктан олы яшьтәге буыннар бар аларның традицион исламы бар хәзерге яшьләр исә алар татар э, мөхитенә бик тартылмыйлар, алар гомум исламга тартыла һәм шул күзлектән алар татар теленнән дә аерыла. Минем мәсәлән, э, танышларымнан да кайсы бер мөселманнар алар татар булсалар да, алар татар телен өйрәнмиләр һәм балаларына да өйрәтмиләр. Алар беренчел үзен мөселман дип күрсәтергә тырышалар. шуңа күрә минем төп фикерем без үзебезнең менә яшәешебездә әгәр дә ниндидер күләмдә бераз гына ирек мөхтәрият булса без ниндирәк юлдан китәр идек безнең кыяфәтебез ниндирәк булыр иде һәм без шушы бөтен дөнья халыкларының казанышлары киемен үзебезгә кия алыр идекме менә мин

бер татар йортында булырга туры килде. Хәзер ул татар йорты инде юк, аны җимерделәр. Аның интерьерларында булырга туры килде. Анда гасыр башыннан сакланган бөтен әйберләр бар иде. Ягъни Европа стилендә язылган картиналар, э, матур Европа стилендәге гардиннар һәм шул ук вакытта шамаилләр, традицион шамаилләр, матур каминнар, безнең халык беркайчан да ниндидер бер аерым калып буенча яшәмәгән ул һәрвакытта алдынгы булган менә алдынгылыкка омтылган шул исәптән минем кечкенә генә мисал китерәсем килә минем бабай бит инде ул бабайлар һәм элеккеге элеккеге чорлардан килгән ювелирлар нәселе әти дә әле ул һөнәрне бик әйбәт хәтерли һәм менә ул искә төшерә Без бабай, э, әти белән, ул әти искә төшерә инде, бу чакта бабай турында сүз бара. Без әти белән бергә э, төннәрен шушы көмешчелек эше белән шөгыльләнәдер идек. Ул әйбер тыелган иде. Алар инде төннә яшерен рәвештә э, керосин лампасы яктылыгында гына бер кешегә күрсәтмичә генә шул хөнәр белән шөгыльләнеп утырган чакларда әти каяндыр китаплардан, журналлардан матур орнаментлар күчереп ясый торган булган. Һәм аны бабайга күрсәтеп, һәр вакытта уртаклаша торган булган. Һәм иң кызыгы шунда, бабай үзенең традицион хөнәр остасы иясенә булуга карамастан, шушы заманча орнаментларны, орнаментларны үзенең иҗатына файдалана башлаган булган. Һәм менә ул да миңа бер күрсәткеч. Ниндидер э, теге искелеккә бирелеп түгел, ә һаман да яңалыкка тартылу, яңача булдырырга, яңача караш булдырырга тырышу. Э, үзенә бер миңа менә җавап та бирә, менә шул сез биргән сорауларга. Ягъни булганмы, булмаганмы? Булган. Без аны булган дияргә тиеш. Безнең ул чор коточкыч чор дип әйтергә була. Чөнки Ризаэддин Фәхреддиннең әсәрләрен укыганда, ул һәрбер чорга үзенең аңлатмасын һәм комментарийларын бирә. бирә. Ягъни Екатерина заманындагы халкыбызның халәте, 19 гасырдагы аны хезмәтләрендә укырга була. Һәм аның совет чорына килеп җиткән ә, заманга килгән комментарий минем аеруча истә калды. Ул әйтә, совет чорын тасвирлаганда мин шуны әйтәсем килә ди ул. Бу чорны тасвирлар өчен адәм баласы һәм кешелекнең әле ә, ничек дип әйтим, аны тирәннән аңлатып һәм тасвирлап бирерлек сүзләре әле табылмаган һәм буяулары юк. Алла бирса, җәннәттә без ашыкмыйча гына бу мәсьәлә буенча иркенләп сөйләшә алырбыз дигән әйбер истә калган. Бу бит искитәрлек сүзләр. Ягъни безнең 20 гасырда кичергән кичерешләребез, Апанаевлар язмышы, татар бистәсенең язмышы, андагы күпмедер дәрәҗәдә аякка баскан татар буржуазиясенең язмышы, ул Әле менә Зөләйхада гына ачыла башлады. Аны әле язасы язучылар туар микән һәм тирәннән күрсәтә алыр микән? Мин менә шуңа бик өмет итә, өметләр баглыйм. Без бик матур чырлар турында сөйләшә алыр идек, ягъни ардека, капитализмның беренче еллары, неп заманалары, ләкин без аны иркенләп сөйләшә алмыйбыз, чөнки безгә аңа ирек бирмәделәр. һәм күпмедер дәрәҗәдә акылы, зихене һәм үзе аңа булган кешеләрне юк иттеләр. Алар таралып, качып, я үтерелеп, я Үзбәкстанга китеп, я Финляндиягә китеп таралдылар. Ләкин без аның барыбер кыйпылчыкларын күрәбез. Архитектурада, фотоларда халыкның югары зәвыгы катлам буларак хас булган. аерым катламга һәм халыкның гомум гомум халыкка менә фотоларда мәсәлән татар хатын костюмнары ул ис китәрлек зәвыклы ул калфаклар хәтта европа костюмнарын һәм күлмәкләрен кигән очракта да татар хатыннарының зәвыклы итеп менә шушы миллилекне саклап калырга тырышу ул ис китәрлек әйбер һәм ул минем эшләрдә чагылыш таба да мин анда бер нәрсә уйлап тапмадым алар барысы да фотоларда бар рәсемнәрдә бар Э, мин монда дөресен әйткәндә аяк астында чәчелеп яткан менә шушы матур э, э, затлы затлы ташларны чүпләп кенә чыктым шул ук прессаны алыйк шул ук прессадагы булган сүзләр язулар фирма исемнәре булсын мин аны шул менә халыкка кайтардым дип кенә әйтәсем килә мин анда бернинди әйбер уйлап тапмадым бераз әлбәттә иҗади фантазия бар Ләкин ул, әйтәм ич, эх, шунда бер ун-егерме ел булса иде. Шуннан соң менә, шуннан соң булган вакыйгаларны мин күз алдыма китереп, тамашачыга да күрсәтергә тырыштым. Һәм мин монда, мин мисаң, күз аллайлым, каян нәрсә алынга инде, әйме, әлбәттә, монда 20-нче, 30-нчы еллар модасы, Ә, мәсәлән, син 50-нче, 70-нче, 80-нче еллардагы булган менә бу агымны ничек дәвам итә алар идеңме дөрес әйткәндә, яисә инде монда мәгълүмат җитми? Хикмәт шунда ки, 80-нче, 70-нче елларны мондый ысул белән һич кенә дә күрсәтеп булмый. Чөнки ул совет заманасы. Совет заманында революциягә кадәрге Менә шушы бераз гына бу мизгелдә туктап, мин шундый бер мисал китерәсем килә. Әтинең сөйләгән тарихы, ягъни совет заманының әле 80 нче еллар, әти миңа шундый бер кызыклы хәл сөйләгән иде. Редакциядә, бер редакциядә утырган вакытта, китап нәшриятындамы, обкомдамы, ансын әйтә алмыйм, бер татар язучысы Мөхәммәд Мәгъдиев булды микән инде, хәзер әйтә алмыйм мин. э, совет заманындагы татар әдәбияты турында сөйләгән вакытта ул мисал итеп революцияга кадәрге татар әдәбиятын мисал итеп китерә һәм революция кадәрге татар әдәбиятының күплелеген төрлелеген мисал итеп китереп сорау бирә безнең хәзерге татар совет мәдәнияты революция кадәрге мәдәниятнең ун процентын гына тәшкил итә микән дигән сорау куя һәм бу зур скандалга китерә чөнки безнең бит совет заманасы ул татар халкының үсеш чоры итеп тасвирланырга гадәтләнгән әйбер шуңа күрә монда да мин менә аны нигә искә төшердем мисал итеп китерәсем килә Ягъни 80 нче елларда э, татар урамнары, татар бистәләре инде тузып беткән, тәмам, ничек дип әйтим, э, бер яктан әйткәндә мирас әле сакланган э, чак, архитектураның саклаган чагы, ләкин без инде шәһәрдә гарәп язу язуындагы игъланнарда күрмибез. Көрәк сакаллы татар абзыйларыннан башка татар чалымнарын да күрмибез. Татар матур актяулыклы әбиләрдән башка күкрәк сакалы татар бабайларыннан җомга көне намазга бара торган татар э, бабайларыннан башка татар чалымнары юк иде дип әйтергә була шуңа күрә бу сез сорау биргән тема ул Әлбәттә, 70-80-нче елларда аны алай тасвирлап булмый. Бу фәкать менә шушы 19-20 гасыр күчеш чоры стилистикасы. Ә менә шушы Болгар номерлары ул менә шушы архитектураның чаты ике почмак э, дөресрәк әйткәндә ике урамның кисешкән җире ике урамның чаты ул замана үзгәрешенең бер символы булып тора миңа э, булып тора минем өчен һәм алай гына да түгел ул тукай яшәгән йорт анда татар элитасы татар җәдидчеләре җыелган урын анда бөтен фикер теге тупланган булган фикер алышу урыны булган Һәм аның реклам күзлегенә караганда язулары бик кызык. Ягъни монда һәр кич саен милли музыка уйнала дигән сүзләр рекламада без аны укый алабыз. Шуңа күрә мин аның барысын да файдаланышка керттем дә. Мин аны уйлап тапмадым. Абрар Бахтиев номерлары, Болгар номеры, ул барысы да шушы реклама цитаталары, шушы урынга хас булган цитаталар. язулар. Ә инде беренче планда матур э, коляскага утырып баручы татар э, хатыны. Ул катлаулырак мәсьәлә. Аңлыйсызмы? 20-нче гасыр башындагы татар костюмы ул ардык яисә модерн костюмы түгел. Ул әлбәттә европалаштырылган костюм татар элементлары белән. Ләкин мин монда игътибар итсәгез, ардык стилистикасында татар костюмын иҗат итәм. Ягъни күкрәгендә без аны күкрәкчә күрәбез. Ниләр белән теге затлы-затлы акчалар белән. Башында колфак, ләкин ул гади колфак түгел һәм гади күкрәкчә дә түгел. Ул менә шушы ардека призмасы аша европалаштырылган костюм элементлары. Шуңа күрә монда э, бу эшләрне бер яктан караганда шулай булган, э, ләкин шулай була алган. Һәм икенче яктан шушы заманының энциклопедиясе, ягъни шушы заман турында мәгълүмат бирә торган чыганак итеп карарга кирәк. Сорауыгызга җавап бирә алдым микән?